I kin jo ma oyeto dano i lobo acoli matek, yet ki kome, pe leb me tuku tuku ba, yet ki kome ma nongo iyeto dano meno, nongo iyeto dano ma ka in nongo kom ngat eno tye cok kedi ma ka in ibedo twol ci ikayo idole i kome paka ito i kome, nongo iyeto ni wato dong kede tin. I kin jo muyeto dano matek i lobo acoli, ka iweyo nying boss me gutimo ki iye, wa Lubanga Wubingoli kop alenga Lubangawa i bwolo wa o, pien wa Rwot Lubanga ngeyo ni wutim bos mig for the last five years, wutim bos mig, wuyeto dano to the fullest. Abedo ka winyo Mego Santa obedo ka lok i kom Honourable Odonga Oto nino matin ni. Nino pi dek acel me dwe ma apar aryo mwaka alip aryo pyeraryo wa aryo ma dong gik obe tin odong just few hours awinyo ka honorable mego Santa oto obedo ka lok ki cwe cwiny ni odonga ka tye ngat mo ma oyero lutela wer lubaculo obedo odonga odonga anyek yeto dano matek mada ka dong pe ni odonge tye ka timo gin moni ci nongo myero ngate pe otim odonga mito ni ene kene tim jami odonga yeto dano i kin dano ma giwaco ni acwili nyek acwili luroro odonga dong laroro loyo awinyo ka canta waco canta okot but mego canta okot amito an apeny in i kin boss mego tim

Aculu bingoni. Ngat ma oyito dano matek paka oo wa i nino matin the thirty first okwayo iye dong kica ni dong pe ibiyito dano dong ibiloko lok mamwol onyo ibiloko ibiyenyo yo mo mapat me tiro Acholi labongo yitogi en aye Honourable Bosmico Tim. Dong

En aye agiko ki yat lawor. Nino matino atamo ni alwok cwinya wek wadony i mwaka manyen pien atye ki micon, micon madit adada i Uganda. En diki diki abibalo wi abiro ki speech ma mega pien amito abiro onge ni Acholi as a tribe we are not a joking matter. Diki Diki wun jo muumo dudu abiro auma, pe wuye dano onen dudu abiro, diki abiwalo dudu abiro ka maleng, wek wun, disciples, onyo lukwena pa abiro, wunge maber ni mission wu i lobo Acholi pe obicobbe. Pe obicobbe. Awinyo iwaco, imiyo bura ni in philosophy, uh, philosophy ma in ikwano, filosofine, ibityeko i kom dano laling aling, in labwor ma pe wor. Planni me waci ni ibityeko i kom dano laling aling, Santa Okot, in labongo President Museveni, in pe ineko ngato mo, waneko abiling, waneko kalang mo, waneko nyenye mo nyo lwanga mo in pe ibineko. Labongo abiro me tic kedi pien eno aye bwora ma in imiyo kuma an pe abiye ni in itye ka miyo bwora bot lupader. Lupadee acoli calo an, an acoli calo lupadee wek awacci Santa Okot, Santa Okot, ka itamo ni col cwiny mon ma wun lurok wutye kwede i kom acoli ma oneko acoli waci ni konygi peke, gin na konygi peke, useless people, ci kineko mere dano kumeno kumeno. Santa Okot, let me tell you, lok moni ni in inyomme anyoma ki laco acoli ci oweko in ibikelo wii i lobo acoli-ni, pe obilyel. Pe obilyel. Wan wangeyo col cwiny lurok i kom wan acoli. Pe obilyel. Dok bene I must tell you, I must even tell jo ma supporting in, I must even tell jo moni ma gitamo ni omyero gin gibed rwoti neka ni, Lutelawa macon me lobo acoli gin oweko gu defending land wa tin wa diki, they were good tri, tri, uh, gin, they were, they, they were tribalistic. They were tribal. En aye oweko gugwoko ngom wa tin wa diki pien i Uganda kany ka in pe ibedo tribalistic dano ni pe obinongo yo mo. Latela mo keken i Uganda kany cak kong ki lutu wa Bible waco Yecu bene owaco ni cak ki lutu en ka dong icako ki protecting lutu i lok mo keken ki waco ni itye tribalistic. Yes odongo oto tye tribalistic, boss me go team tye tribalistic, we are tribal. but in a positive way because jo ma wute borogi ni ki lutela maber ni they are very tribalistic against Acholi. Wala wi otal ma wun oywe wi program me mutwo ja wi lapik lela ni. tye very tribalistic against kaka co against kaka coli kaka luo ce amito waco boti ni ka tye ngato mo ma oyeto yet i lobo acoli ma oyeto yet marac ce excuse odonga Ket nying boss me gutima aye. Ento an dong amito giko lokka ki lapeny ni yet ma boss me gutim, honorable boss me gutim oyeto ni mo, yet ni mono weng ka icito ipenyo gi boss me ki oyeto yet ni pi minne aryemo, pi wonne delete oyet captain, kece boss me guyeto yet ni ngato mo pe onywaa acholi ci boss me guyeto yet Yeto yet pien kitye nywaro acwili. Yet ma honorable Odonga oyeto ni mono oyeto ni pien yeto pi wonne odong eh, yeto pi wonne oto kece honorable Odonga oyeto yet ni kimito nywaro acwili ci Odonga oyeto yet. Da alegi iwaco ki dogi yet ma Odonga oyeto ni Odonga

An, an ape ka cwako donga, an atye pi kaka, kaka dit loyo pati. And I believe ni Olanya Gilbert tye pi kaka, kaka dit loyo pati. And abiko ni Odonga Otoo tye pi kaka, kaka dit loyo pati. Just like any other person ma tye pi kaka, kaka dit loyo pati, diki bene obi bino forum ka lok pi kaka. There are quite a number of uh, people U love kaka actually and they believe ni kaka dit loyo party kadi tye i nrm kadi tye i DP kadi tye i people power kadi tye independent kadi tye kono i jema kadi kono itye ki i party mene kono kabaka yeka kono itye i ngo u must still accept accept and believe ni Lok ma lawi owubo waco macalo moc ni kaka dit loyo pati ni ka i nen in i ti MP mo i wi lobo kany nyo i ti latela mo i lobo kany ma pe i cwako tam pa Bosming ni kaka dit loyo pati ni pien wa Baibul waco ni cak ki lutu. Yecu owaco ni ka wubi cako timo jami mabeco i lobo kany ka wubi cako timo ngo cak ki lutu. Charity begins at home. Kuman ko. So, an amito ni irye o bot Racodi. Tin nino me ni gonye. An awaco ni wakato mwaka ma pe ngat omako lawot i cwinye. Tin nino me ni gonye. Santa Okot, wek alwongi ki, ki, ki, ki, ki leb me woro. Honourable Santa Okot, may you please igonyiwa, ibin itittiwa. Tyen lok ango Pe wac ni odong oyeto dano, weng odong. Wac ni, Pi tyen lok ma kuman kuman, odonga oyeto latela lawote ma kuman i kare ma kuman. Dok i kare ma kuman odonga dako oyeto latela ma kuman pi, pi tyen lok ma kuman. Wac ngat acel, pien I don't believe and I don't agree with you ni odonga oto is mad me cako yeto dano ko weng without reasons. What I know en ni wod pa oto odonga oto obedo ka challenging

Iwaco mere ni, Odonga oyeto ongadi, odonga oyeto ongadi. Waco ni, I nino dwe ma kuman kuman, odonga oyeto ogenga pi tyen lok ma kuman. I nino dwe ma kuman kuman, odonga oyeto canta pi tyen lok ma kuman. Odonga oyeto franca pi tyen lok ma kuman, oyeto luwila pi tyen lok ma kuman. Oyeto okono okelo ryem, eh? Oyeto okono anga, oyeto lanya Adelaide pi tyen lok ma kuman. Tit tyen lok keko weng, ka itito tyen lok keko weng ci Acholi maryek biwinyo ni kong watemo.

But tyen lok, Diki maja ka wubicoyo lok ni, Ee, wutimu lebe, yam lebe rac mada obedo ka yeto dano pien a promising dong ni next year dong pe abi yeto ngat mo an until mwaka otum. Ma bene alego ni pe kibin ka roko dwona ni wek abed ca ayet dano. Ki wek dong abed kumeno ki konya dong ki konya akonya ki ki ki ki ki konya akonya pe ki rok dwona wek ayet dano wek abed ca. ma alego dano weng. Dano weng otima kica pe dok kibin ki rok dwana wek akeja acak yeto dano. Ki wek dong ko acit ki promise ma awaco ni pe abi yeto ngato mo wanga mwaka otum. Wukony an wek mwaka otum ma pe ayeto dano pien ka ayeto dano bene rac kelo caji ikom kaka acholi. Neno, ka dano bene roka bene rac weko cwinya nget dog acer, ci dong wanenu ngo ma watwero timone. Ento alegi ni give reasons as to why Honourable Odonga Otoo oyeto dano. Pien ngato mo abino mere ci cako yeto dano akaka raa ki labongo reasons peke. Ka wawinyo reasons ne bene tye genuine ni ngato mo ni kiyeto pien tye ka mito cato kaka, ngato mo ni kiyeto pien tye ka mito loko dude, ngato mo ni kiyeto pien tye, ci Acholi bene bingeyo kit me gamo lok. Otherwise, apwoyo. Lubanga miti gum.